Akkuma ogeeyyiin fayyaa addunyaa lafa ka'anitti baatii Ramadaanaa keessa nyaanni godhamu harki guddaan nyaata zayitaa fi sukkaara wal qabatuudha. Wantoonni kun immoo keessatti nam tokko guyyatti garaan isaa duwwaa oolee qaamni keenna boqannaa nyaataa godhee yeroo sa'aatii 14 fi 15f naannoo galeetti sa'aa 20f nyaatarraa fagaatee yeroo tokkotti immoo akkuma nyaatatti achi bahee nyaata gosa kudhanii yoo garatti gadi naqe tokkoffaa ciniinnaa garaa dhiigni keenya gara garaatti dhangala'uu, baay'inaan gara hirribaatti nama harkisuu, qaama nama dadhabsiisuu, dhibeelee adda addaatiin wal qabatan ogeeyyiin fayyaa lafa kaa'u. Kun immoo faallaa Islaamummaati. Rasuuli Rabbii sallallahu alayhi wa sallam laa darara walaa diraara. Ofillee dararuun, ofillee rakkisuun, namallee rakkisuun hin ta'u jedhan. Haraam. Namni nyaata tokko na miidha, garaa kiyya bokossa, yookiin immoo miidhaa narraan gaha jedhee osoo beeku yoo nyaate rabbi nyaata isaa guyyaa qiyaamaa irraa gaafata jedha ibnu taymiyyaan rahmatullaahi alayhi akkasuma dogongorri lammaffaan ramadaana bara kamuu akka nuti hin fayyadamneef gufuun guddichi ta'e ramadaanuma wallaaluudha akkuma hundi keessan beektan nam tokko meeshaa tokko bitee yoo manatti hin gale Maanuwaalii ykn beekumsa odeeffannoo wanticha sanii yoo hin beekne waan sanirraa fayyadamuu hin danda'u. Bira dabree inumaa balleessuu danda'a. Fakkeenyaa mobaayila tokko bittee manatti wayita galtu maal akka fayyadamtu seetiingii isaa siistamoota isa keessa jiran yoo hin beekne bilbila san fayyadamuu hin dandeessu. Tarii inumaa bakka inni waa hunda balleessu ykn immoo waan hunda cufee gubatu godhuu dandeessa. Televijiinni, tajaajilli teknolojii yeroo ammaa jiran hedduun isaa maanuwaalii mataa isaa qaban. Ramadaanni hoo? Bara kamuu wallaalumaan soomtaa? Fiqii Ramadaanaa hagam beekta? Maaltu Ramadaana kee balleessu jira? Yoo hin beekne akkamitti akka soomaa jirtu beekta? Namni waan tokko balleessaa jira, harkaa badaa jira moo sirrii jira moo sirrii hin jiruu adda hin beekne wanticha san akkamitti akka godhaa jiru itti amanee bira taa'a. Akkuma bilbila ambulaansii qabnu, akkuma bilbila poolisii qabnu, akkuma bilbila tajaajiloota ifaa ta'ee, bishaanii ta'ee, biiroowwan mootummaa jireenya keenyaa wal qabatan qabannee bilbila keessaa qabnu, bilbila ulama'a wayta waa'een ahkaama shari'aa waa'ee Ramadaanaatiin ta'ee ahkaama biraatiin wal qabatu nu dhibu, ulamoota amanamoo fi beekumsa gurguddaa qaban bilbillee fatwaa gaafannu qabnaa?

Sahaabonni bira jiran maal ta'e namtichi yaa ergamaa Rabbii waggaa jahatama salaate? gaafannaan faqaaluu laa yutimmu rukuu'ahaa walaa sujuudahaa ruku'aa fi sujuuda haqa isii eeguu hin dandeenye jedha Rasuulli Rabbii namtichi sun wallaalarra. Ramadaanni waan isa cabsu yoon beeyne waan isa hin cabsine akkamiin beeyna? Ramadaana soomaa jiraa kan beeyne akkamitti akka soomaa jirtu adda baafatti. Namni beekumsa hin qabne mirgaa fi dirqama isaa hin qabu. Hin beekullee. Namni mirgaa fi dirqama isaa hin beekne kaayyooma jireenya jiraatuufuu hin qabu. Mirga shari'aan Ramadaana keessa sii hayyame. Dirqama shari'aan Islaamaa sirra kaa'e dhimma somaan wal qabatu yoo hin beekne miidhaa hamaa keessa jirta. Aakhiraattillee miidhamtee, mirgaa fi dirqama keellee adda wallaalta. Fakkeenya si gaafadha akka fakkeenyaatti. Wantoota yeroo ammaa ammayyaadhaan wal qabatan ka Ramadaana ni cabsa moo hin cabsine irra hedduun keenya hin beeknu. Fakkeenyaaf, oksijiina namni dhukkuba asmii qabu afaanitti afuufatu wayita sooma qabu sooman cabsa moo hin cabsu? Sooman balleessa moo hin balleessu? Quba qabdaa? Ulamaa'ni maal akka jedhan fatwaa kana dhageessee beektaa? Fakkeenyaaf, dawaa ijaan kennamu qaxraat ka namarratti gad buufamu kan dhandhammiin isaa kokkeen dhagahamu jira. Mana hakimaa dhayxee. Fakkeenya dawaa gurraan namaa kennanu jira. Kan bishaan asii dhangala'uu kokkee namaa keessa gad lixu. Wanti kun sooba balleessa moo hin balleessu? Fakkeenyaa namoonni dhukkuba kalee qaban jiru. Kalee wayita dhiqu maashinni yookiin ogeessi fayyaa tokko wayita dhiqu dhiiga keessaa bahu sun yookiin immoo wantoonni nyaataa wal qabatan sababa kalee keessa ol naqaman sun sooma balleessa moo hin balleessu? Quba qabdaa ulama'ni maal jedhan? Namni beekumsa waan tokkoo hin qabne waan san waan bal tolchu caala waan balleessu caala. Rabbiin Qur'aana keessatti gaafachuu adda baafachuu Qur'aana keessa deddeebi'ee nuu dhaame. Rasuuli Rabbiillee sallallahu alaihi wasallam gaafa sahaabonni fatwaa dogongoraa sahaabaa tokkoo kennanii sababa fatwaa saniitiin dhibee keessa bu'ee sahaabtichi du'e Rasuuli Rabbii akka malee dallanan hin lola Rasuuli Rabbii. qataluuhu qaatalahum Allah hin ajjeesanii rabbi isaan haa fixuu jedha rasuul rabbi isaaniin haa lolu jedha rasuul maaliif hin gaafanne erga hin beekne innamaa du'aa ulciyyi assu'aal dawaan yookiin qorichi wallaalaa gaafachuudha barachuudha maaliif hin gaafanne jedha rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam Bara hunda akkas ta'uu hin ooltu jechuudhaan mana bunaa teenyee ykn kaaffee keessa teenyee ykn hiriyootaan irra wal morminee fatwaan Islaamaa bifuma kanaan deemaa? Mana fayyaa wayita dhayxu filattee dhayxa, mana nyaataa dhayxu filattee nyaatta waan garaa kee seenuu jechuudha. Daw, bishaan tokko itti dhuytu birciqqoo xurii keessaa fuutee hin dhuyda. Birciqqoo qulqulluu keessaa dhugda. Wanni Islaamummaa immoo lafumaa guurtaa bakkuma argite jechuudha. Bakka qulqullina isaan beekne, bakka dhugaa masooba ta'u isaan beekne, sheeka tokko hagam beekumsa guddaa qabaa fi akkanumaan uffatee beekamee addan beekne, kara deemaa hunda beekumsa gaafadha. Haadaa huwal Islaam akkanumatti Islaamumma irraa milkaa'aa namni. Sababa kanaan musiibaan dhufu tokkoffaa osoo gaafachuu dandeessu. Osoo ulama'ni bitaa mirga kee jiru bilbiltee xarafa ardiitittillee gaafachuu dandeessu osoo jiru bifa saniin akkuma sitti fakkaateen oofuun ibaadaan akka hin qeebalamne dhibbarra dhibbatti. Ibaadaan tokko, salaanni tokko, raka'aan tokko, wanni ibaadaa jedhamu ka Rasuula Rabbii irraa dhufe waa lamaan malee hin qeebalamu ulama'ni balbala masjida hunda keessa haasayan, Al-ikhlaasu wal-mutaaba'ah, qulqullummaa Rabbi qofaaf hojjatuu fi wal-mutaaba'ah, faana Nabi Muhammad deeman, deemuu, jecha isaan jedhan sahiiha ta'u adda baafattee hordofuudha, lamaan tana malee ibaadaan tokko sirraa hin fudhatamu. Hanqinoonni bara dheeraa akka nuti Ramadaana irraa milkoofne nutti fide keessaa tokko dhimma waa'ee fiqhii Ramadaanaa wallaaluu dha. Furmaanni isaa maali? Osoo Ramadaanni hin seenin dura ykn Ramadaannuu seenee kitaaba waa'ee soomaatiin wal qabatan ulamaa'ni amanamoon gulaalanii gabbaasan afaanota Ingiliffaa, Arabiidhaa, Afaan Oromoo fi Amaariffaa fi afaanota adda addaatiin qophaa'antu jira. Dubbisuu. Lammaffaa, darsii ulamoonni keenya waa'ee Ramadaanaatiin wal qabsiisanii kennan hordofuu. Youtube irra seentee viidiyoo sirna qabu, qulqullina qabu ulamaa'a amanamorraa dhageeffachuu. Jiddu jidduudhaan wantoota si dhiban waan dubbifte keessaa dhabde immoo bilbila kee gadi fuutee akkuma bilbila poolisii qabdu, bilbila ambulaansii qabdu, bilbila waajjira bishaaniitii fi ifaa qabdu bilbila ulamaa Islaamaa dhaqatii. Ammas qabxiin tokko akka nuti Ramadaana irraa milkoofne, barayyuu Ramadaana seenne osoo hin jijjiiramne Ramadaana keessaa baanu nu godhe keessaa tokko dhimma niyyaati. Niyyaa jechuun afaan Oromootti yoo deebifne karoora. Karoorri keenya Ramadaana irraa milkaa'uudha wanti jedhu hagam nu keessa jira? Hedduu namaa biratti Ramadaanni aadaa waggaati. Waggaa naanna'ee waan dhufuuf amaluma baratamaa Ramadaana keessa gaggeessuu, soomuu, suhuura ka'anii soomuu, guyyaa oolanii lulluuqatanii yookiin immoo faxaranii erga achirraa bahan taraawiha salaatanii taraawiha irraa wayta tahajjudni dhihaatu salaanni qiyaamul leeyli ka jedhamu salaatuu rootiinima uma kana naannessu jechuudha. Osuma akkan naannessu waggarraa waggatti aadaa baratamaa wanticha kana waan maatiin keenya godhuuf ykn kabaja hawaasaa argachuuf ummatumaa wajji taraawiiha deemuu, ummata wajjiin soomuu, ummatumaa wajji suhuura ka'uuf jecha malee kaayyoon ramadaanaa qulqullummaa qalbiitiin wal qabatu dhabamuudha. Rabbiin Qur'aana keessatti wayta dubbatu wamaa umiruu illaa liya'budu Allaaha mukhlisiina lahuddiin Rabbiin warroota mushrikoota irraa wayta kaasee qabxii kana dubbatu wama tokkotti hin ajajamne jedha kaayyoo biroos keessaa hin qaban dhimmaa fi fedhii tokkos keessaa hin qaban wanti hojjatamu kun Rabbii tokkocha qofaaf akka ta'u

Namni baatii ramadaanaa hadiifni bifa sadiin jira man qaama ramadaana man saama ramadaana man qaama leeylatal qadr gosa sadan kanaan dhufe gabaasni rasuula rabbii irraa alayhi salaatu wassalaam namni ramadaana soome yookiin namni ramadaana dhaabbate yookiin namni leeylatul qadriin dhaabbate walumaa galatti baatii ramadaanaa iimaanan waan hojjataa jiru kan waadaa rabbiin kiyya naa gale jannata argachuu Ibidda jahannam irraa bahuu bitamuu ni argadha dhugaadha jedhaa amanaa wahtisaaba laffaatii dadhabbii hirribni sa'aatiin isaa dhiphachuu beelaa fi dheebuudhaan rukutamuu gubatuu kana hunda rabbiin biraa guyyaa tokko mindaa ni argadha jedhaa yaadaa kana soome dhaabbate rabbirraa

Subii dura moo subii booda guyyaa kana keessa sa'aatiin qur'aana, sa'aatiin zikrii, sa'aatiin sadaqaa, sa'aatiin kophaa bahee keessa kiyya kana Rabbitti himadhee, imimmaan cobsee Rabbii kiyya kanaan wal argadhu ni jirti jedhee wanni sa'aatiidhaan qoodame hin jiru. Nu hundi keenya hojii qabna. Kun oorruqota. Kun horii horsiisa. Kun biiroo keessa taa'ee teknolojii fi saayinsiin addunyaa tajaajila. Hunda hojiitiifuu karoora mataa isaa qaba. Taayimii kenneefi, qoodne, torbee kana keessa maal akka hojjedhu, ji'a kana keessa maal akka dalagu, dhimma duniyaa keenyaa tartiibaan qindeessinee nama dubbifnurra akka itti deemu tarkaanfannu hunda qabna. Dhimmi Aakiraa guddoon sun ta guyyaa tokko nu hundi keenya qabrii seennu teenya. Rabbii keenyaan fuuldura wal dhaabbannee kan namni tokko nu jidduu jira Rabbii waliin haasa'uu deemnu sun maaliif nu biraa gatii dhabe? Dhuguma Ramadaanni ni soomaadhaan ni soomama. Qur'aanni ni qara'aadhaan ni qara'ama. Walaw araadul khuruuja la'adduu lahu osoo si wajjin bahuu fedhanii i godhu ture jedha rabbi nabi muhammadii warra jihaada nabi muhammadiin sobee hafuu barbaadu munaafiqoota iccitii isaanii wayta nabi muhammadi himu namni bahuu barbaade duraa silaa qophaahee qophii qopheeffataa jedhe namni dhugatti ramadaanni kun ramadaana onnee kiyya seenee dhukkuba onnee kiyya keessa jiru na haqee arraba kiyya akka bishaan namni lollu'atu lulluqatu kana lulluqadhee tufee amala kiyya akka namni shaaworii bishaanii dhiqatu kana dhiqadhee Jiruu tiyya tasa kaa namti tartiba fixattee wal seente tana Rabbitti himadhe Rabbi naa sirreesse. Hanqina iimaanaa kana mudatu gize hunda. Goginsa hongee iimaanaa kana mudatu kana Rabbii kiyya kadhee roobni barakaa iimaana rahmata rahmaanirraa naa roobi carraa kana argadhe. Baabura Ramadaanaa ka dhufee waggaa takka nu keessa bahu yaabbadhee jannatal firdowsiif bu'a. Maslaali Rabbiin fitnaa jiruu duniyaa asii wal fixu kana jannata keessaa lafa kaa'ee gubbaa ol koree jannata Rabbii argadha. Laga rahmataa laga araaramaa kan shirkii fi ma'siyaan gosoota adda addaa nu gube jala lixee qabbanaa'ee dhiqadha. Rabbi irraa argadha jennee karoora qabna. Ramadaanni bara kanaa yookaan tarii Ramadaana xumura jiruu tiyyaa ta'uu mala. Ramadaana wanni hundi itti naa qajeele. Horteen tiyya ilmaan tiyya itti naa qajeeltu. Baatii carraan jiruu kiyya achaansiin na harkaa bittinnaa'e kun addunyaa keessa faca'ee biyya meeqa deemee baratee wahi itti bahuu dadhabe kan keessa Rabbi naa qajeelche jettee Rabbi irraa abdii qabdaa? Hariiroo kiyyaa fi jidduu Rabbii kiyyaa dhugumatti Rabbii kiyyaa fi ana jidduu Hijaabni guddichi yookiin gaarrajaan guddichi furdaan dukkanaa'an sun sichii fi jidduu Rabbi keetiitiin saaqamee Rabbii keetii waliin bahu. Peejiin kee gurraachi sun, black, ta'ee gurraacha'e sun qulqullaa'ee isa adii galmee haarawa Rabbii kiyyaa wajjiin waliin banadha jettee. Charjii waggaa fudhee ramadaana kana keessaa baha salaata natti jabaatu qur'aana natti jabaatu zikrii natti jabaatu jechoota gaarii natti jabaatu hiriyyaa fokkattuu biraa socho'u dadhabuun natti jabaatu hojii fofokkattuu gadhee waan mu'mina irraan madde nama nabi muhammadiin hordofu irraan badhe Muuziqaa dhageeffatuu nama hamatuu, nama adda ciruu, hojii xixiqqoo waa warri kasaare, warri Rabbi jahannamiif qopheesse dalagataa jiru kanarraa Ramadaana bara kana keessan qulqullaa jettee ejjennoo qabda. Hadiisa Alqudusi keessatti Rabbiin akkana jedha.

Bara kullii Ramadaana seenne akka nama mana balbala lamaa tanaan seennee garasiin bahu. Yookiin tulluu takka gubbarra ol bawan baane achiin gadi bu'u. Walaa takuunuu kallatii naqadat ghazlahaa min ba'di quwwatin ankaathaa Dubartii guyyaa daanteelii dhahaa ooltee waan ijaan nama ajaa'ibu kana hojjataa ooltee galgala waliin marqitee biraa deemtu fakkeenya isan fudhatii Rabbi akkas hin ta'inaa jedha. Maaliif Ramadaanni bara hunda dhufee nu biraa gala? Ramadaanni keessummaadha jedhu. Waggarraa dhufee manatti nu ziyaara. Garuu tarii abbaan manaa tarii mana jijjiratuu mala keessummaan waggaa dhuftullee numa dhuftii. Garuu abbichi mana jijjiratuu dhiisaan oolu. Niyyaa kee qulqulleessi. Kaayyoo dhugaa qabaadhu. Sa'aatiidhaan qindeessi. Suhuura dura nyaatuma qofaaf ol hin ka'in. Leeylii sa'aa daqiiqaa kudhan kudha shan haga nyaanni sii dhihaatu ta'i Rabbii keetitti boo'i. Suxuura booda hin rafin, sa'aatiin dhikrii itti godhan yeroo san, wayta fuxuurri dhihaate magribni dhihaate, kushiinaa galtee yookiin akka nama nyaanni beela nyaataa, waraana nyaataatti akka nama sa, naamusa nyaataa, kaayyuma nyaataatiif jiraatutti sufra irratti marsitee masjida manatti hin galin, gara masjidaa baqadhuu Rabbii kee sa'aatii kee qoodi. Biiroo kee keessatti Ramadaanaan milkaa'uu dandeessa. Ati yaa tiraafiik nama tiraafiikii keessa hojjetu. Karama gubbaa dhaabbattee Ramadaana irraa milkaa'uu dandeessa sa'aatii otti goone. Yaa hojjetaa mootummaa, yaa ogeessa fayyaa ogeeyyii fayyamaan hospitaalaa keessa jirtan, naggaadee bakka adda addaa keessa facaatan, keessa warra konkolaataa ooftanii biyyoota irraa biyyoota qaxxaamurtan. Sa- Ramadaan isa afaan keessan kun zikrima qofaa milkaa'uu hin dandeessan. Sa'aatii keessan qoodaa, salaata keessan hin dagatinaa.